Helo, a chroeso i'r gyfres hon o fideos sydd wedi cael eu creu er mwyn darparu trosolwg o'r egwyddorion sylfaenol sydd angen eu hystyried wrth gynnal ymchwil mewn sefydliadau addysgol. Mae'r fideo hwn, y gyntaf yn y gyfres hon, yn rhoi trosolwg rhagarweiniol i chi am rai o'r ystyriaethau allweddol sydd angen i ymarferwyr sydd yn cynnal ymchwil eu hystyried wrth gynnal prosiectau ymchwil neu ymholi yn eu cyd-destunau o ymarfer addysgol. O ran strwythur, bydd y fideo hwn yn edrych ar ymchwil sydd yn agos at ymarfer, beth mae hyn yn ei olygu a beth yw ei prif nodweddion. Fframweithiau ar gyfer cynnal prosiectau ymchwil gweithredol mewn safleoedd addysgol. Edrychwn ni ar sut y gall ymarferwyr sy'n cynnal ymchwil adnabod ffocws neu ganolbwynt i ymchwil neu brosiect ymholi a'r hyn sydd angen cadw mewn golwg wrth wneud hyn. Edrychwn ni ar gynllunio prosiectau ymchwil a sut mae mynd ati i fapio allan proses ymchwil. Ac ar ddiwedd y fideo, bydd yna argymhellion ar gyfer darllen pellach. Felly, dechreuwn ni gan edrych ar yr hyn sy'n cael ei adnabod fel ymchwil agos at ymarfer. Mae diddordeb mewn ymchwil sy'n agos at ymarfer wedi gynhyddu yn ddiweddar yng Nghymru a thu hwnt. Fel y gwelwch chi, prif nodweddion ymchwil sy'n agos at ymarfer yw ei fod e'n Seledig ar faterion sy'n codi yn sgil ymarfer ddysgol ymarferwyr eu hunan. Bydd ymarferwyr dysgu yn adnabod pwnc eu hymchwil ar sail cynsyrn sydd yn codi yn eu gwaith. Felly mae gwybodaeth broffesiynol a chynsyrn yr ymarferydd yn sylfaen i'r ymchwil. Er, weithiau mae hyn yn digwydd mewn partneriaeth gydag ymchwilwyr. Sonion ni am gyd-gynhyrchu ymchwil rhwng ymarferwyr ac ymchwilwyr nes ymlaen, a'r manteision o'r ddull gydweithredol o ymchwilio. Mae ymchwil agos at ymarfer yn golygu myfyrio proffesiynol meddwl beirniadol am ymarfer addysgol a sut mae casgliadau'r ymchwil yn cael eu gweithredu wrth ymarfer. Mae yna dipyn o waith i wneud o hyd am sut yr ydyn ni'n diffinio ymchwil sy'n agos at ymarfer, hynny yw, ydy e'n fethodoleg yn ei hunan neu'n ddetholiad o egwyddorion cydweithredol. Ond, am nawr, gallwn ni ddweud fod ymchwil sy'n agos at ymarfer yn defnyddio ystod o ddulliau ymchwil a bod rhai methodolegau ymchwil ac ymholi hirsefydlog yn gallu cael ei ystyried yn agos at ymarfer. Mae ymchwil gweithredol ac ymchwil gan athrawon yn ddau fframwaith methodolegol sydd yn llythrennol agos at ymarfer. Mae'r ddau yn gosod yr ymarferwr ymchwilydd yng nghanol y broses ymchwilio neu ymholi, ac mae'r ddau fframwaith yn seiliedig ar yr egwyddor bod modd i gyd-destunau cymdeithasol cymhleth fel sefydliadau addysgol cael eu hymchwilio gan y rhai sydd yn gweithio ynddyn nhw. Fel arfer, mae prosiectau fel hyn yn cynnwys ymyrraeth addysgol gan yr ymarferydd, sydd wedyn yn cael ei gwerthuso ganddo fe neu ganddi hi hefyd. Felly, mae'r ymarferydd fel arfer yn chwarae rôl ddeuol yn hyn oll, fel yr un sy'n gweithredu a'r un sydd yn gwerthuso. Y rôl a'r hunaniaeth ddeuol hon yw un o'r heriau mwyaf sylweddol wrth gynnal y math yma o ymchwil. gan ei fod yn golygu tipyn o hunanwerthuso ac hunan-arfarnu. Mae angen meddu ar gallu i feddwl yn feirniadol ac yn onest am y gwir effaith a gafodd, gafwyd, wrth weithredu'r ymyrraeth addysgol. Mae hefyd yn golygu her arall i'r ymarferydd gan fod rhaid adfyfyrio a sut mae dy gymod â'r rôl ddeuol yma, sef bod yn ymchwilydd ac yn ymarferydd. Dyma restr o termau allweddol y falle y byddwch chi yn eu dod ar eu traws nhw wrth ddarllen o gwmpas y maes ymchwil ac ymholi gan ymarferwyr. Mae gan pob un o'r termau hyn ystyron a nodweddion penodol, ond i raddau maen nhw'n rhannu rhai priodoleddau ac egwyddorion sylfaenol tebyg, hynny yw, yn bennaf, bod yr ymarferydd wrth wraidd y broses ymchwil. Felly mae ganddyn ni ymchwil gweithredol, ymchwil gan y rhai sydd ar y tu fewn neu insider research, ymchwil yn y gwaith, neu ymchwiliad proffesiynol gan ymarferwyr. Mae adnabod canolbwynt ar gyfer project ymchwil yn un o'r elfennau mwyaf heriol o gynnal project ymchwil. Fel y soniwyd amdano eisoes, bydd llawer o brojectau agos at ymarfer neu ymchwil gweithredol yn dechrau gyda cynsyrn sydd yn deillio o'r ymarfer addysgol. Nid yw cynsyrn yn rhywbeth sy'n peri pryder. Yn gyffredinol, mae cynsyrn yn cael ei ystyried fel rhywbeth o ddiddordeb broffesiynol i'r ymarferydd, rhywbeth i archwilio mewn mwy o fanylder a dyfnder trwy ddefnyddio dulliau ymchwil systematig a strwythuredig. Felly, gall hyn fod yn elfen o'ch ymarfer addysgol eich hunan, rhyw ddull addysgol rydych wedi ddefnyddio neu theori rydych wedi darllen amdano, rhywbeth newydd hoffwch geisio weithredu. Gall ef fod am weithdrefnau neu bolisïau yn eich ysgol neu sefydliad addysgol, neu grŵp benodol o ddysgwyr neu agwedd o'r cwricwlwm. Yn wir, unrhyw beth sydd yn deillio o'ch ymarfer addysgol neu sydd yn effeithio arno fe. Mae yna sawl ffordd y gallwn ni gynllunio a mapio allan proses ymchwil, ac yn yr adran hon edrychwn ni ar ddau o'r prif fodelau sydd yn gwneud hwn. Dyma drosolwg o broses ymchwil gymdeithasol. Un ffordd, sy'n dechrau gyda'r pwnc i gael ei ymchwilio, yn arwain at at adolygiad llenyddol er mwyn darganfod yr hyn sydd wedi cael ei ymchwilio eisoes yn y maes. Yn dilyn adolygiad llenyddol, mae ym- mae ymchwilydd fel arfer yn gosod cwestiynau ymchwil. Nid y cwestiynau sydd yn cael eu gofyn i gyfranogwyr sy'n cymeryd rhan yn yr ymchwil ydy cwestiynau ymchwil. Cwestiynau ymchwil ydy'r cwestiynau mae'r ymchwilydd eisiau eu hateb trwy gwneud yr ymchwil. Hynny yw, y cwestiynau sydd yn lliwio'r hyn mae'r ymchwilydd yn ei wneud trwyddi draw. Wedyn, mae'r broses yn symud ymlaen i ddatblygu methodoleg. Nesaf, mae'r methodoleg yn symud at gyfnod o gasglu ac yna dadansoddi data er mwyn cyflwyno casgliadau'r sail ar sail y data. Un o nodweddion y model hwn yw'r ffaith ei fod e'n mynd yn un ffordd, unwaith, ac yna'n gorffen gyda chasgliadau. Nid oes angen o reidrwydd i fewnbynnu'r casgliadau hyn nôl mewn i'r broses o ymarfer. Mae model fel hyn yn dda er mwyn casglu data mewn modd systematig ac i dynnu casgliadau sydd yn seiliedig ar dystiolaeth. Ond, os ydych yn meddwl am sicrhau bod casgliadau'r ymchwil yn cael eu bwydo nôl i ymarfer broffesiynol, efallai byddai fframwaith ymchwil gweithredol yn fwy addas i chi. Fel yr ydym wedi crybwyll eisoes, sylfaen ymchwil gweithredol yw bod canolbwynt yr ymchwil yn deillio o ymarfer, Yr hyn sydd yn ymddiddori'r ymarferydd, ac mae'r model yn gylchol gan gynnig cyfle i adnabod y cynsyrn, adfyfyrio ar y dystiolaeth bresennol, gweithredu, gwerthuso, adfyfyrio ac yna cymhwyso'r hyn a ddysgir nôl mewn eich ymarfer. Dyma fe am y fideo rhagarweiniol hwn. Dyma ail cipolwg ar yr hyn rydym ni wedi'i drafod, ac ychydig o gyngor wrth i chi ddechrau cynllunio eich prosiect. Cymerwch yr amser i adfyrio ar y ganolbwynt neu ffocws eich prosiect. Pwyllwch cyn setlo ar bwnc terfynol. Bydd rhywbeth sydd yn tanio'r dychymyg a'ch chwilfrydedd proffesiynol yn sicrhau nad ydych yn colli diddordeb bellach lawr y ffordd. Cymrwch amser i fynegi'r cynsyrn gyda chymaint o gywirdeb ac eglurdeb â phosib. Wrth ceisio mynegi yn glir yr hyn rydym am ei gyflawni, Rydym yn egluro a mireinio ein syniadau. Gallai fe ddechrau fel rhywbeth eitha' cyffredinol ac yna cael ei fireinio maes o law. Trafodwch eich syniad gyda chydweithwyr, maen nhw'n ffynhonnell bwysig iawn o gyngor, doethineb a gwybodaeth proffesiynol. Gofynnwch i arbenigwyr ymchwil am eu barn hefyd. Meddyliwch yn ofalus am sut y byddwch chi'n cynllunio eich prosiect. Defnyddiwch fframweithiau cynllunio er mwyn eich helpu chi i datblygu eich syniadau. Mae gennych ystod eang o opsiynau methodolegol er mwyn cynnal eich prosiect. Darllenwch yn y maes cyn penderfynu ar y fframwaith gorau ar gyfer eich amcanion ymchwil. Dyma'r cyfrnodau ar gyfer y fideo hwn. Dyma Ddarllen Pellach, sef ffynonellau dethol sydd werth ei ddarllen er mwyn darganfod mwy am gynnwys y fideo hwn. Hefyd, os ydych am weld mwy o engreifftiau o brosiectau ymholi gan athrawon o Gymru, mae llyfrgell ymchwil ar-lein y Meistr Ymarfer Addysgol yn cynnwys cronfa ddata lle gallwch chwilio a darllen engreifftiau.